Минем дә бар андый зашкварная история. Кемне чакырырга була? О, мин бит мондый да күргәнем юк иде.
Ну вообще синең өчен акча неңдә менә тормышыңда нинди урын алып тора? Ну то есть вот бар бит инде кемдер әйтә, вот самое главное это вот акча эшләргә. Вот акча булса, ну тормышың мул и теге Ничек дип әйтәләр әле ул теге, гру конечно ж, га деньги это не главное, но лучше грустить в Феррари, чем теге, ну, Мгм. типа, Ну шундый- да, да, да, да, да. Типа. шундый шундый формада. Но м, менә синең ничек? Акчаны нинди урынга куясың син? Беләсеңме, ул минем э, вообще сәер хәл парадокс дип әйтер атарга да мөмкиндер хәзер аңлатам менә мисал өчен эштә минем өчен э, акча мөһим түгел дисәм ялгыш та булырга мөмкин ләкин менә иҗатка килгәндә әйме миңа иң мөһиме э, менә чәчәк ата икән күңел каядыр все эшлисең рәхәт инде все тем более килеп чыга все от души просто все аны бушка да эшләргә риза ул теге квн тормышыннан килгән әйберме инде ул теге нәрсәдән бер ләззәт аласың икән все теге рәхәт күпме түлиләр түләсәләр вообще әйбәт түләмәсәләр ну ничего страшного минем былай да килеп чыга бит шундый уйлар иде хәзер инде э, гаилә тормышы белән яши башлагач бераз гына үзгәрде бераз гына теге э, хатын да минем ул яктан э, теге грамоталы дип әйтим инде сугып тора теге һаман саен бушка йөрмиләр инде һаман саен нитмиләр үзеңне әзрәк кенә үзеңә бәя куя бел дип әйтә инде ә, дөрес дөрес сүз дөрес мин дә шулай уйлыйм ансыз һичшиксез ләкин башка ягы да бар Теге ират буларак, гаиләдә яки кесәдә инде гомумән акча кими икән, уже бетү бетү дәрәҗәсендә икән, теге эшне кытыклый инде барыбер. Бетү кидатта шулай алды. Кытык-кытык-кытык-кытык.
Я пандемия да беләсеңме син, хурлык. Сау сәламәт килеш, исән сау килеш, өйдә ятасың. Хатын иртән тора да эшкә чыгып китә. Исән гәрлек, просто гәрлек. Слушай, а вот шундый, әйтеп бетерим, шундый, э, шундый чорга туры килде менә. Э, мин теге аның акчасы ул аның акчасы ә, мин эшләгән ул э, гаиләне тәэмин итүгә тота идек әйме һәм теге аннары соң ул мине ошата башлады теге фатирга да теге ул нитә вообще кыен беләсеңме оят уштан кайтуга син ух ты хатын кыз ролен башкарасың дип әйтим мин инде ашарга пешереп куйган буласың инде штаб теге
сез рольләр белән алыштыгыз что ли
менә шунда ул да сизә бит инде аны ул миңа әйткән иде инде нигә син борчыласың типа шуның өчен бергә торабыз бит типа шуның өчен без бергә яшибез шуңа күрә без гаилә менә шундый вакытта да без бер безгә ярдәм итмәгәч нигә нигә бергә торабыз соң без дигән иде ул һәм әйбәт Ну, Әйбәт это хатын. не помогло барыбер. Барыбер эчтә борчый ул. Юк, ул борчый.
Просто минем әйтәсем килә, что ә, ул бөтен ир-атта да бардыр ул. Менә, ә, мәсәлән, менә, ну, туйда эшләдең, все, гонорар алдың, кесәгә тыгып куйдың. Нәрсә аласың килгән янында? Диде. Уверенность арта инде.
Әлбәттә.
Ну, кесе дә акча булмады. Ну, мин аны аңладым, беләсеңме? Шул ук пандемия вакытында Э, мин пандемияга кадәр вообще акчаны санау, акча турында уйлау, ул нәрсә миндә вообще юк иде. То есть мин акчаны тота белми идем вообще.
Мин соң мин миндә шул идем, ләкин ә, миңа пандемиядан тыш син өйрәттең аны ничек тотарга кирәклеген, хатын да өйрәтте. Минем менә синең сыман, допустим, Без икебезне дә жәлләгән юк бит инде. Әгәр дә все бар икән, әйдә, братан, нәрсәгә? Бәйнә җәяү барабыз, әйдә таксида гына барыйк. Мин монда бер генә остановка. Да ладно. чё. Әйе. Бер генә эшсез э, теге нәрсәләр заказать итәргә, ниндидер тутый-путый алырга вообще без проблем. Один раз живем. Бер тапкыр яшәйбез бит, бер тапкыр яшәйбез бит. Әйе. Ул минем дивизия.
Вот пандемияга кадәр.
То есть, ә, мин настолько акчаны тота белми идем, әйме. Вот җәй көне булай шундый сезоннар, прям, ну, атнасына подряд 3 туй, мәсәлән, четверг, пятница, суббота или анда, пятница, суббота, воскресенье. Син беләсеңме, вот ул вакытта мин ничә сумга алып бардым икән туйлар? Ну, шул 20-25 меңдер инде, әйме. 25 мең дип алыйк. Шуның 5-6-сы китә, например, звук операторга, калганы синең кулда кала бит инде 19-20 мең, әйме. И вот, син представляешь, мин настолько акчаны тота белмим, что менә четверг эшлим, пятница, например, минем туй бүтән шәһәрдә, и мин бензинге акчаны әҗәткә алайым. А кая? Белмим. Мен один раз живем. Все, один раз живем. То есть меня настолько.
И пандемия жетті бит инде. Мин шундый рәхмәтле ул пандемиягә, дөресен генә әйткәндә. Ну, то есть, э, бар инде аның тискәре яклары да бар, но аның турында түгел бит сүз хәзер. Вот. Юк, э, нәрсә белән әйтәсем килә, теге төзәтеп бер юлга салып җибәрер өчен әйтүем инде теге э, һәрбер начар әйбердән дә яхшы үрнәк, яхшы белем ала белергә кирәк дип әйтергә теләвемдер. Әйе. И вот пандемия вакытында э, кредитлар бар бит инде ипотека. Шул вакытта менә кредит кредитны мин мен әйтәм тукта әле мин вообще саныйм әле күпме кредитым бар микән минем моңанча вообще аның турында уйланган булмады чөнки кредитный карталар кредиткалар ул бит постоянно но минем кредитный история яхшы ул яктан мин бер кайчанда теге ну платежны һәр вакытта да түләп бара идем инде

Просто охренел. Вот менә шул менә пандемияга кадәр тормышым буена әллә миллион ярым сум, короче, җыелган минем. Бер икенче ипотека, короче, җыелган всякие кредитлар, кредиткалар. Так, мин әйтәм, надо что-то делать. Нәрсә эшләргә Я, ну, кирәк? что-то надо делать, Бында потому бит- что, то есть, Потому что ул бит кимүгә таба бармый. Ул бит ул бит үсүгә таба гына бара. Теге сиңа бирәләр башта 100 мең кредит, Аннан соң шуны әзрәк әзрәк түлисең дә, уже 150 не бирәләр. Син 150 не аласың да, 90 ны түлисең, ә 60 бит кесәдә кала инде. Один раз живем, киттек. Нәрсә алам дидең әле син анда?
Беләсең, ул бит мин моны сиңа сөйләгәнем бар микән, юк микән? Мин бит бер тапкыр таксига чыктым шул вакытта.
Мин сине күрдем. Минем дә бар андый зашкварная история. Ну, не. Э, потому что кыен, чөнки э, хатын әйтә, әйтәм сиңа, ну, акча калдырамыз, теге аласы килгән әйберләрең бардыр бит, алырсың. Юк, кирәкми мин, бар бит. Каян килеп инде? Каян килеп? Все, чыктым таксига, просто Кыен инде беләсеңме, ә бу бит әле уйлар менә моның кадәр теге. Ә берәр таныса. Ә берәр э, безнең яктан кеше булса, менә таксида эшләп йөри икән дисә, менә болай икән дисә, мин әйтәм, ладно, мин бит маскада. Мин бит ан- бу бит инде законнар. Ул бит хәзер такси чакыргач минем фотографияне күрә, исем дә язылган була. Как будто мин бит нык популярный кеше бит инде. Юк инде, ну просто неудобно. И мин бер заказ ясадым, бер. то есть э, мегадан алдым да мин каядыр э, шәһәрнең читенә кадәр илтеп куйдым шәл ике йөз тәңкә бир нитсен әйтәм кит моннан типа мин бензинга да күбрәк китә бит дип акладым да үземнең хурлыгымны сөйгә кайтып киттем менә бер яктан шулай уйлыйсың әйме так типа гарьләнәсең инде таксига чыктым не дип ә икенче яктан бер нәрсәсе дә юк юк ну типа любой эш эш бит әлбәттә вот Ну, менің тоже шундай ситуация болды. Пандемия вакытында. Мен әйтәм бит, кредитларны санадым, вообще пипец мен әйтәм, кошмар монда. Аларны бит түләргә кирәк. Миндә ипотека да бар. И не тотындым мин финансовый грамотасына, ну, теге өйрәнергә, то есть ютубтан китаплар укыдым, ниттем, все аңладым, что на самом деле вообще дөрес яшәмәгәнмен. Прям кардинально үзгәрттем үземнең тормыш э, рәвешен. Бөтен әйберне саный башладым. Шул вакыттан бирле таблица алып бара башладым. Теге керемнәр, чыгымнар, күпме нәрсә, нәрсәгә күпме бетә. Таксига чыктым дидең бит. Яндекс еда, братан. Доставка. Пеший курьер. Извини меня. Алтын барс алган кеше Яндексчыда да йөри мыха. Алтын ну, барсына бит куеп карамаган ямс. Юк.
Кирәкми ул берсеннән. Чыктым мин, короче, беренче көн. Анда бирделәр спецодежда, рюкзак, бүтән берне там перчаткалар, ниләр, без ну бушлай хотя бы лектан да бер пакет, ул вакытта маскалар, перчаткалар вообще дефицит иде бит теге. Кыйммәт, анда бушлай бирделәр.
Хит нәрсәләр син. Менә моның хатлык маска алдым мин, короче, прям специально теге. Күзлек кидем, кара күзлек, маска, потому что ну үзеңә әйтмешем, мин теге үземне тоже там популярный дип шутламыйм, ну просто мин белә идем, что әгәр дә берәрсе таныса,

Ну не стоит это того. Не заработаешь ты тут столько. Әлбәттә. И потом эзли башлыйсың үзеңә оправдание. Әй, лучше мин кайтам да, менә бер онлайн профессия өйрәнәм там. Ну, белмим мин диген. Ну, шундый оправдание. Лучше мин... Кайтам да, хатын кайтуын ошарга пешереп куям. Әйе, өйләрне җыештырам мин менә. Э, мин поделкалар ясыйм, мин курчаклар ясыйм да сатам мин лучше. Шул уйлар булган булды. И этот

Хәким. Коллега по цеху. И кызык булыр иде, ул да Яндекс Лидия булсаймы кимдә, ну юк. Бир утырам скамейкада. И просто күзлекне салган мин, короче. И күз яшьләре агам.
И мин әйтәм, Просто карама миңа. Только күрмәсе ник, просто метинга күрсә. Короче, все пипец була. Ә ул бара наушниклардан просто урам буйлап теге. Ну, эстрадаға сасырға бер сәбәп булыр иде. Танымады мине, прикинь. То есть, күрдеме, күрмәдеме, күзләр белән без теге, ну, күзләр туры килдеме, юкмы, мин хәтерләмим, но мине танымады, короче. Хаким, минеем ул. И шуннан соң, короче, ул, ул китте, мен айтам, ну его нахрен, все, короче, все, мен, мен лучше ашарга пешерәм өйгә кайтып, ну там, белмим мен, нафиг, короче, не. Ну, ул икенче яктан, беләсеңме, миңа хатынын әйтте. Зато, говорит, мен аңладым, что мен синең белән не пропаду. Опять таки пандемиядан соң, шуннан соң бит инде э, прям акчаны саный башладым. И, кстати говоря, ул менә миллион ярым кредитларымны мин э, ел ярым эчендә, ике, яр, ике ел эчендә мин полностью яптым аларны, короче. Нормально. Яптым. Плюска чыга башладым, потому что саный башлагач, мин аңладым. Менә минем, например, бер айда мин бетерәм, условно, там, 50 меңәйме? Юк.
Әйдә очлы иттереп куябыз сорауны. То есть күпме?
Мин хәзер мин алып карый алам аның таблицасын, мин ул бар прям 20 елдан таблица бар. Ну якынча 20 елдан шутлап барасың димәк. Таксига күпме тотасың? Әйме, мине өйрәткәнчә инде. Таксига күпме тотасың? Ашарга күпме китәсезне? Әйе. Тагын. Нинди пунктлар бар? Ну, то есть анда минем бар
сәламәтлек, продукция. Ну, асыл, асыл тыздан соң килә торган пункттар инде ул. Мин бездә пока юк әле. Әйе, ул күптән түгел барлыкка килде ул пункт. Э, ну, аны вообще приоритет буенча, дөрес, иң дөресе приоритет буенча, э, ну, куерга ул ниләрне, э, пунктларны. То есть, ә, там, сәламәтлек беренче чиратта булырга тиеш. Аңа инде спорт та керә, ни дә керә. Аннан соң продукция. То есть менә шулай по приоритетам тезергә кирәк аларны. А бездә И в идеале булырга тиеш от большего к меньшему. Но еш кына алай булмый. То есть менә сәламәтлек, продукция, аннан соң э, сатып алган этеге, ну, килде китәбеләр өй өчен, например, да, кием салым, аннан соң Э, хәзер бар бит инде безнең бала бала әйберләре. Э, балага кирәк яраклар. Э, э, аннан соң бар минем иҗади расходлар. Иҗатка киткән акча. Вот, и аннан соң, ну, транспорт, общественный транспорт, Ой, аңа такси. тоже нормально китә, между прочим. Мин, О, мин ты шутлаганчы, әйме, что? аңламыйдым, белмидем, ку- кая киткән, ничек киткән. Э, Без хатын белән карагач, мин шаккаттым. Ә синең э, уртача алганда аена күпме китә?
Беләсеңме, если честно... Барсын бергә кушкан очракта дип әйтәм. Ну, йөздән арта инде. Йөздән арта. Ну, йөз егерме тирәсе.
Ну, примерно.
Вот, узган айны, Юк, уз, узган айны кына әле мин шут санамадым. Вот әзрәк э, слабин, слабина бирә башладым соңгы арада. Ай. Теге обычно Аннары күзең ачып йомас, хоп, кредитлар миллион ярым.
Ну, короче, вот декабрьда минем, э, ялгышмасам, 92 тирәсе. Прикинь, менә синең шулай, синең әле бала расходлары сәламәтлек э, белән бәйләйме? А тукта, давай корылмый. Юк, менә декабрьдә без э, хатын белән теге еллык э, планнар үзебезчә инде э, узган елга шунда анализлар биреп ятканда без нәкъ менә декабрьныкы минем истә калган. Анда 125 меңгә якын, 125 мең каядыр тотканбыз. Кайда, ничек аңлашылмый. Анда юл расходы такси һәм автобус 12 мең Шуннан соң отряд кына үлләндерә башлам итәм. Күбрәк, по-моему, автобуста йөрергә кирәк.
Сез Ә ул бит, ул, ул беләсең, юк инде, ул бит беләсең бит, ни бит. Ярай бер тапкыр яшәс бит.
Ну да. Ноябрь. Һәм декабрь дөресен әйткәндә күрсәткеч түгел ул. Э, декабрь уртача бәягә керергә мөмкин түгел, керә алмый. Э, чөнки ул э, корпоративлар вакыты. Декабрьдә, декабрь. Бүләкләр ала торган вакыт. Һәм э, беләсеңме, без заметкада алып барабыз аны. Һәм мин ниндидер төзәтмәләр кертәм икән, минеке кызыл булып чыга. Хатынныкы сары булып чыга. Һәм шуннан күрергә була. Анда безнең бар, э, безнең пунктлар гомумән э, ашау, юл, Ошо... Кара. Ошол бар, юл бар. Чего? Юк, проще расходы. Именно развлечение бар. Һәм гадәттә минем расходлар көпчелек развлечение һәм проще да, а э, хатынның хатынның расходлары ашарга, продукты, продукты, әйе.
Шуннан күренә инде, кто в дом, кто из дома. Менә минем ноябрьдә булган Бу узган ноябрь, получается, 22 нче елның. 93, октябрьдә 58. Э, ну, минем беләсеңме, шундый нәрсә бар, то есть безнең бит инде фиксированный э, теге, ну, төгәл анда ай саен анда 80 мең эшләп бармыйсың. Угу. Шуңа күрә минем баланс та монда төрлечә. То есть вот син бер айны эшләдең анда, ну, условно там 200, Ә э, икенче айны эшләдең 50. И шуңа күрә вот мин монда син шутыйсыңмы балансны? То есть менә бу айда син там эшләдең условно 200, ә бетергәнсең, там сарыф иткәнсең, белмим ничек дөрес була. Менә син әйтә татар малае. Ну тоткансың. Тоткансың. Нәрсә тоткансың? Тоткансың, э, там эшләгәнсең 200, тоткансың 150. Ну, моны матур итеп керемнәр һәм чыгымнар дип атарга мөмкиндер. Әйе. Чыгымнарың 150 мәсәлән, синең баланс 50 плюс 50 син. Минем кой вакыт була минус. Ну, то есть, потому что стабильно эшләмисең акчаны. Аннары соң
шундый лайфхак бар. Хатын ясаган иде сандык арифметический прогрессия белән копилка инде. то есть анда йөз сумнан биш меңнәргә кадәр инде анда салып барайық вообще азартный әйбер то есть сен алып кайтасың акча азартный кеше булсаң да салып куймын әле биш меңнәр шалт шалт ну шулай еш биш мең саласың да Еш, еш салдым, салдым да. Умырдым мин ул капчыкны. Әйбәт.
Вот, ну, кыскасы, кыскасы нәрсә, вот, теге нәтиҗә ясап, мин шуны әйтәсем килә, вот, акчаны сонарга кирәк. Әлбәттә. Потому что күпчелек менә минем дусларым арасында да менә ә, әгәр дә мин миннән менә шул 3 ел элек сорасалар, теге син аена күпме эшлисең дип, мин төгәл әйтә алмыйм. Юк, аны бит кая, ул бит язылмаган бер кая. Ә хәзер вот, по крайней мере, Һәм язга син аны күрәсең, күрәсең. Охтый, мин шуның кадәр, шуның кадәр э, юлга тотаммы ни? Һәм әзрәк кенә уйлана башлыйсың. Яхшы әйбер. Әйе, и һәм беләсең шундый нәрсә бар. Вот менә шул э, финансовый грамотасыны өйрәнгәч, мин аңладым. Э, транспортный расходы менә күпчелек менә син синең э, нинди фикер микән ул яктан менә мож, күп кеше күп кеше әйтә бит инде вообще теге җәмгыятьтә шундый э, ни уй йөри бит фикер машин үз машинаң булырга тиеш шәһәрдә ты что үз машинаң булырга тиеш но үз машинаң булырга тиеш әгәр дә син машинаң э, синең машинаң белән эшең бәйле булса То есть син или таксида эшлисең, мәсәлән, или син торговый представитель, сиңа постоянно йөрергә кирәк. Ул очракта и оправданно. Но әгәр дә син просто машинада эшкә йөрисең, и анда там авылга кайтып киләсең, там, ну там ял көне. Ул очракта таксида йөрү э, нирәк, юнрәк. Менә мин аны санап карадым. Потому что мин менә машинада йөргән вакытта әле санамый идем. Но Якынча аның расходларын санадым. Просто машинадагы расходлар, алар сузылган.
Әлбәттә. Һәм яшерен.
Страховка. Бер тапкыр түлисең, оныттың. Э, налог түләдең ел азагында или ел башында мин ну все оныттың то То есть тоже ярты елга бер, анда, ну, то есть түләп торасың. Постоянный расход ул бензин генә. Күпчелек кеше менә шулай ялгыша. Ул такси бәясен бензин бәясе белән чагыштыра. Әйе.
Резина.
Уйлый, мисал өчен, ну, якынча миңа көненә 300 сум, 500 сум җитә бит, ә таксида барсаң, анда көненә 700-800 кирәк дип уйлыйсың. Әйе. На, ялгышасың у- ул яктан. Ләкин мин каршы фикер әйтер идем, әйме сиңа. М, Мин дә чуттым шулай ук, ләкин м, мин үзем рульдә йөргән нык яратам. Ну, менә аның Менә өчен теге э, комфорт өчен түләргә түләргә кирәк, Ә, комфорт, түләргә кирәк, һәм мин интерес. и- түләргә әзер дөресен Хобби. әйткәндә, чөнки теге э, ул үзе нәрсә тора бит. Кич белән син кайтасың, шәһәр буш. син мин э, яратам инде э, татарча э, классика куярга мисал өчен все рәхәтләнеп үзең генә җырлап очып кайтасың юк я җырлап я очып икесе икәй бер син вообще юк инде аннары соң музыка да тәэсир итә

рульдә. Ну прям вот вообще әкрен шундый теге миңа куырга кирәк түгел. Минем минем ашыгу улаймы? Ул менә знактан 20-гә прям арттырасың икән. Все, мин ашагам, значит. Син нарушитель уже үзеңчә уже. По мне тюрьма плачет, брат. Мен ул вакытта, беләсеңме? То есть минем прям өчен, менә минем өчен киресенчә. Соң 60 куелган бит 80 белән барырга кирәк. Менә шундый башкаларын мин сугып, әгәр дә э, юшкадан баралар икән, допустим, 75, соң бас инде бас, 80 белән бар. Мин вообще, мин, мин синең белән йөрергә яратмыйм. Мин вообще андый кешеләр белән йөрергә яратмыйм. Мин А, Ручкаларга тотына башласа, мин инде сизәм, бу бу бераз гына нервы борчыла бу. чыдамый, нервы чыдамый, белмим Ә мин. мине крын йөргән кешеләрне яратмыйм. Но синең белән рәхәт. Мин кайфую, рәхәтләнеп. Но синең Теге- белән ул компенсацияләрне без сөйләшәбез синең белән, матур иттереп, рәхәт иттереп. Шуңа күрә Ну Иргә. да, ул менә минем әти дә шундый. Ул, наверное, миңа әтидән күчкәндә. Ул теге теге әйтер. Көзгеләргә карап, әйтер. Әйтер бар йөри. Син кортайгач менә шул ни булырсың, наверное, теге дастерда, трассада 50 белән бара торган абзый тек артына үзенә колонна җыйган. Ул юк, ул яктан мин, ну то есть адекватный бабай. Мин ни теге андый түгел мин. Белгәннәр әйтәчәк, адекват һәм бабай ул икесе ике әйбер дип. Әйдә ул турыда сөйләшеп китик әле. Бабай эчтәге эчтәге э, э, образлар, рәвешләр турында, эчтәге тормыш турында гомумән. Аңлатып китәсем килә. Нәрсә турында сүз барачагын, э, нигә андый тема кузгаттык, гомумән. Аның эчендә берничә кеше яши сыман тоелды безгә. Без безне һәрвакыт көлдерә, читер кызык тоела безгә. Һәм Нәкъ менә синнән күреп, әйме, күреп тә түгел инде теге. Син ул персонажларны чыгарганга күрә, ул персонажлар миндә дә чыга башлады. Һәм потому что ул бөтен кешедә бардыр дип уйлыйм мин аны. Бәлки, бәлки нәкъ менә бәлки язарлар теге миндә дә бар ул андый бер нормаль бар. Мин э, белмим мин более чем уверен, что э, как минимум ике кеше бар кешедә. Ну, то есть эчендә яши. Ул как минимум. То есть берсе аны, мин аны аңладым вообще күптән түгел относительно. Э, берсе аның э, ну, дин буенча да әйтәләр бит инде теге фәрештәләр утыра дип инде теге. Берсе аның яхшы кеше, Ә берсе теге И күпчелек кеше просто автомат рәвештә яши. Ну, менә бер э, бер бер ул бит инде баштагы теге тавыш та бар бит инде теге ничектер теге сине. Так, син моның буенча тикшерен әле.
Не юк что. Син дә менә хәсин белән яшәмә. Сиңа сәлам әйтте ул. Юк, э, тавыш дигәнем ул барыбер бит син вот, например, икеләнгәндә, ну син бит уйлыйсың. Ну син бит ниндидер тавыш белән уйлыйсың. Әйе.
Ну, менә шул тавыш турында сүз бара бит инде. Беләсеңме, аның берсе күбрәк иртән эшли. Иртән эшли торганы ул бөтенләй бер аналогически идеально аңлата торган. сен кеш белән мин кеш белән хатынга әйтәм пожалуйста ирт мин будильникка начар уянам бит инде э, хатынга әйтәм әйтәм пожалуйста уятырсың әле будильникны ишеткәч пожалуйста тибеп булса төшер минем иртәгә э, ну барасы җирем бар бик мөһим ул мине иртән уята мин аңа әйтәм юк все нормально а беләсеңме нигә потому что иртән уянасың да ты каралаш тегендәге чувак аңлата сиңа сонда ладно Шалтыратырсың да, әйтерсең, давай обедтан соң очрашабыз дип. Нигә именно иртән йөртеп барырга дигәнмен. Утышка йокың туйдырасың, иркенләп, спокойно сөйләшәсең. А былай хәзер иртә торсаң, син көне буе кәефең булмаячак. И син, да, действительно, нәрсә кит. И ул наоборот работает обычно. Менә шул вакытында тормасаң, аннан соң вообще прям разбитый булып торасың. Вот.
Шул, шул, они. Тыңларга ярамый аны. Тыңларга ярамый.
Вот. Аның бар шундые. Икенче, е менә бар икенчесе, бар икенчесе, ансы, ансы син үзең әйтәсең, ярар инде мин бит андый ни белән түгелим бит. Әйе, әйе. То есть Менә, менә шуның турыда әйтәм мин. То есть ул миңа калса, һәрбер кешедә бар ул. То есть ул может, аны белмим ничек атарга, аны личность дип аталар атарга була, аны просто внутренний голос диергә була. Но без бит хәзер аңа турыда түгел. Әйе, но миндә алар берничә. Икәү генә түгел. Әйе. Миндә бар. Һәм баябыз бабай дигәнебез ул как раз О, бабай ул персонаж.
Бабай ул э, начар якның бер өлеше. Теге шундый. Үткәннең ул, үткәннең.
Начар, ну, юк, менә минем начар як бар бит инде. Нә, начар, теге. Әй, яра Әнә бабай сөйли башлады. Ярый бит инде. Юк, бабай булса, ул прям сүгенә, ул ни, теге. Шуңа күрә бабайны мин уйлыйм, ул теге. Теге. Своих демонов выпускает. Шундый теге. Әй, блядь. Тамма кирәк түгел менә шундый ул теге. Кая не утырдым монда, бар кит әле моннан. Шундый ул теге. Ул теге. Бәйләнергә генә тора, шундый теге. теге аңа бер лишь бы повод кирәк анда даже повод кирәк түгел сәбәп бәйләнергә может и самый главный фактор ул бабай ә, салгач кына чыга короче иде иде әйе вот салган вакытта ул прям вот прям вот аның бер моменты бар теге миннән даже теге ну мине яхшы белә торган кешеләр теге Нәрсә, бабай чыгамы әле, юкмы әле? Кайчан, кайчан бабай килә? Да. Сәм, тукта, иртәрәк әле.
И шунда теге, бабай киләме әле, юкмы? Ә, авызыңны ябар әле булса, о, бабай, сәлам! Әле бу нормальный бабай. Эшеңә тибәм мин синең хәзер. Булса, все. Ай, бабайның кызган чагы.
Ну, бабай, э, бабай, если честно, хәзер уже үлде инде. кирәкмә сәйя кирәкмәс әйе тагын бар ә, тәнзилә апа а тәнзилә апаны яратабыз тәнзилә апа ул теге анысы инде аның беләсеңме теге хатын менә ул апа ул ага ул теге бөтен бөтен ә, ничек дип әйтсәм тискәре яклар түгел инде ул ул менә теге шундый стереотипный образ стереотипный но э, сборный образ дияр мин аны мен потому что бар минем теге таныш э, кешеләр сөйләгән менә шундый апалар бар безнең дип инде э, авылда да безнең андый менә апалар бар ну мин конкретно бер кешегә бәйләмим аны но ул менә шундый сбор шундый собирательный образ ул собирательный һәм
һәм һәр кеше таный аны әйе әйе андый апалар бар безнең ул апа теге Ул оптимист түгел ул. Ул пессимист. Ул бөтенләй бер дә теге аңа берәйбер ошамый. Ул ул теге хурларга гына тора ул.
Күп но, белә ул, кирәгенә кирәкмәгәндә. Но любимчиге булса, в обиду не даст. Ай, әйе. Нигә бәйләнәсең аңа? Бер дигән малай ул. Менә шундый диген. Менә синнән күреп миндә дә чыкты ул. Миндә дә чыкты. Без аны кынатадык. Тәнзилә дип, минеке Тәскирә. Бәйнә.
Ялар икесе дә азна кайда. Бәйнә интәсеңә син әйбәт кенә утырыйк. Шушы буламы нинди яхшы утыру кая монда? Ничә юк, ни нәрсә юк. Ния сусалынган бит. Чәп килдеңме соң? Суны мин өйдә дә чалам. Монда чакырып тагын I love New York дип язылганнар, шунда Казанныкын куя алмаганнар. I love New York түгел, Айнур дип языла башлаган анда, э, ырысы юк. Айнур.
Белә идем мин бер Айнурны. Начар мужик ул.
Менә ул, ул минем өйдә дә чыга. Мин аны хатын белән сөйләшкәндә дә хоп чыга да китә. Сизми дә каласың аны. Нәрсә, ул да булгалый.
Өйдә тоже. Син стендап сәхнәсендә чыга әле ул. Ә нәрсәсе кызык әйме, бер белмәгән кеше бит аны күрә һәм барыбер реакция бирә, көләләр дип әйтә алмыйм. Таныш потому что. Ну, тагын бар әле миндә. Мин аны, кстати говоря, мәктәптән үк сизә башлаган идем, мин теге. Ага. Э, любой нәрсәне көйгә салып теге нитергә ярата ям теге. Берсендә мин хәтерлим, беренче тапкыр, беренче тапкырын хәтерлим я. Что-то кунаклар көтәек без э, өйдә инде.

И вот, и шулай итеп әкрен-әкрен генә теге Эверсендә прям вот конкретно аңладым, аңа Айнас прям исем дә бирде, короче, ул, ул персонажга. Берсендә Айнас белән э, алып барабыз юбилей, короче. И мин киләм, ну что ты шундый настроение киләм да Айнасга. Нәрсә эшлибез без хәзер? Дүртенче блок башлана бит. Әйдә инде берәр конкурс. Эшләп атыйк әле тизрәк дип. Просто брат, юбилей буе аның башын прям ашадым мин шул ниләр белән. Ул әйтте, кит әле моннан. Ди. И ул аны әйтә, «Си- Зөлфәт Дробыш дип атады ул аны. Зөлфәт Зөлфәт Дробыш.
Дробыш. Менә ул образ миндә дә бар. Беләсеңме, миндә дә бар. Ә, әле хатын белән тора башлаганда әйтсәм ну пожалуйста зөлфәт сөйләмә инде пока ну сәер булыр теге ә хәзер вообще ирекле иртән уянам кәеф әйбәт булган очракта инде мин бына үземнең бөтен хәрәкәтләремне җырлап йөрим Ну, синнән аермалы буларак, минем слух юк, чувство ритма вообще юк. Шуңа күрә миңа любой көй идеально. Мин просто Нәрсәләр холодильникта тора? Или хей, хей, колбаса. Менә дә валлабыз. Шул шулай иртән мин үзем кухняда шулай рәхәтләнеп җырлап йөргән. Киттек әйдә, бәдрәфкәлләр. А, Бар аннарысың м, икенче рәвеш. Минем. Әйе.
Мин бит вообще тиз кызып китә торган кеше. А, вообще махым. То есть,
Гнида. и чәчеп атырга могу. С- ну, Сүз белән. Мин психланганда вообще могу тиз иттереп сөйләргә шытыр тиз генә сөйлим һәм күп иттереп сүгенәм но син анда аермаска мөмкинсең кайсысы сүгенү кайсысы ни то есть вот мин аны нидер бер рәвеш итеп атадым то есть шытыр кем ул менә ул кем синең кем булыр микән миңа исем кушканым юк
фердинанд что ли

В смысле? Ярар бар. Просто куып җитәлмәдең син аны. Вот, и шунда синең белән барганда что-то бер машина подрезайтты да син анда теге. Да айда, айда, чё, айда, ступаем, хоп, бит подрезать, теге бу яктан, теге яктан, короче. Битем нишлисең?
Кстати, вот когда Гуру сейчас или вот, да, да. Айда, остановимся, давай, теге. Давай с тобой, сейчас поговорим, ты. Мин үземчә барам әйтәм, хас ошасы була что ли? И теге син туктадың да, короче, и ул теге туктамыйча үтеп китте, просто дальше мин әйтәм, Алла ашка, нормально, малай. Баш эшли икән моның. Шуны сугышып яткан булсам, чыкмаганда булыр иде, наверное. Юк, ул яктан, ул яктан мин теге

Талашырга да ятмасын. Кирәк мина дус булып татты булып әйбәтләп кенә утырып яшәргә. Әй, аны матур иттереп. Сезнең белән булдык без. Рамил. Фаил. Һәм безнең подкаст. Шагам булса, лайклар куйгыз, языгыз. Миңа кызык булыр я, мәсәлән, теге кеше берәр кеше язса. О, миндә дә Тәнзилә апа бар. Без дуслашыр идек. Хәтта Тәнзилә апа берсе белән дә дуслашмый инде ул. Кирәгегез бар ие. Бәйни алай сиңа син. Үзең генә Йә, сөйләрсең бирсең. 30-дан соң яңа дуслык булмый инде ул. Шундый фикер. Якта әңгәл хәйт ит кенә әйтеп утырмагыз инде, әзрәк кенә ни. Менә кемне чакырырга була? Без без уже әллә нинди картаеп беткән Тәнзилә. Кемне чакырырга була?
О, мин бит мондый да күргәнем юк иде. Син кисәт, братан.